Хәерле көн, укучылар! Бүгенге дәресебезнең темасы тигезлекләр һәм таулар буйлап. Тигезлекләр, таулар, калкулыклар, түбәнлекләр, таучыклар, коры үзән һәм ерымнар, болар барысы да коры җир өслегенең формалары. Укучылар, әйтегез әле, ә нәрсә соң ул тигезлекләр? Тигезлекләр, коры җир өслегенең тигез яки азмы-күпме тигез участоклары. Ләкин Тигезлекләр дә төрле була. Тигезлекләрдә түбән урыннар, түбәнлекләр, һәм биегрәк урыннар, калкулыклар дип атала. Укучылар, әйдәгез, Җир өслегенең кайбер формаларын бергәләп чагыштырып карыйк. Калкулык һәм тау күп ягы белән охшашлар. Тауның да, калкулыкның да Итәге, бите, түбәсе була. Итәге яки тау асты, калкулык яки тауның башланган урыны. Түбәсе, иң бөек өлеше. Итәк белән түбә арасында тау бите урнаша. Ә хәзер картага күз салыйк. Россия территориясенең бик күп өлешен тигезлекләр алып тора. Дөньядагы иң зур тигезлек Урал тауларыннан көнбатышка таба Көнчыгыш Европа яки Рус тигезлеге дип атала. Аның өслеге бик үк тигез түгел. Бу тигезлектә түбәнлекләр, калкулыклар, кечкенә таучыклар күп. Төньяктан көньякка таба, ике мең ярым километрга, ә көнчыгыштан көнбатышка таба, бер мең километрга сузылган. Рус тигезлеге аша Иң озын һәм зур елгаларның берсе Идел елгасы ага. Россия халкының күпчелек өлеше бу тигезлектә яши. Илнең иң эре шәһәрләре, Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Ростов-на-Дону шушы тигезлектә урнашкан. Урал тауларыннан көнчыгышка таба Көнбатыш Себер тигезлеге урнашкан. Көнчыгыш Европа тигезлегеннән аерым буларак, аның өслеге бик тигез. Бик күп километрлар буенча иңкүлекләр, калкулыклар да очрамый. Шуның өчен бу тигезлектә сазлыклы урыннар бик күп. Көнбатыш Себер тигезлеге территориясеннән ике меңнән артык елга уза. Бу елгалар, Обь, Енисей, Иртыш һәм башкалар. Алар төньякка таба ага, чөнки бу тигезлек азрак Төньяк Боз океанына авышкан. Көнбатыш Себер тигезлегеннән көнчыгышка таба Урта Себер яссы таулыгы урнашкан. Ул шулай ук тигезлек. ләкин башкачарак күренешле. Биредә таулы урынны хәтерләтүче яссы өслекле, шактый текә сыртлы калкулыклар өстенлек итә. Иң зур елгалар, Лена, Ангара, Вилюй. Җәй бу тигезлектә бик үк эссе түгел. Ә менә кышлар бик салкын һәм аз карлы. Һава температурасы Кыш көне минус 40 градуска кадәр, ә урыны-урыны белән минус 60 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Урта Себер яссытаулыгы бөтен территориясе мәңгелек салкын зонада урнашкан. Җирнең туңы 1000 километрга кадәр сузылган. Ә кешеләр бу тигезлектә бик аз яши. Россия үзенең таулары белән Бик данлыклы. Төньяктан көньякка таба бөтен ил буйлап Карт Урал таулары сузылган. Ә ни өчен без аларны Карт Урал таулары дип әйтәбез соң? Чөнки алар моннан 200 миллион ел элек барлыкка килгәннәр. Биеклеге ун мең километрга кадәр җиткән. Ә хәзер Урал тауларының Иң биек ноктасы 1400 километрдан артмый. Бик күп миллион еллар элек яңгырлар, җилләр, эсселек, суыклык тәэсир иткәнгә күрә, алар ишелгәннәр. Шунлыктан бүгенге көндә алар башка таулар белән чагыштырганда тәбәнәк. Элек Урал тауларын рус җиренең таш билбавы дип атаганнар. Чөнки алар илнең билен бәйләп, аны Европа һәм Азия өлешләренә аерып торган сыман. Россиядә иң биек таулар, Кавказ таулары. Тау түбәләре болытлардан да югарырак. Диңгез өсте тигезлегеннән 5000 метр югары, хәтта аннан да биегрәк. Россиянең иң биек тавы, Эльбрус. Аны Ике башлы тау дип атыйлар, чөнки аның ике көнбатыш һәм көнчыгыш түбәләре бар. Көнбатыш түбәсенең биеклеге 5642 метр, ә көнчыгыш түбәсе 5621 метр. Эльбрус һәм аның тирәсе альпинистларның һәм тауда чаңгы шуу спорты белән Шөгыльләнүчеләрнең иң яраткан урыны, Кавказ тауларының зур районы, Көнбатыш Кавказ Бөтендөнья табигать мирасы исемлегенә кертелгән. Себернең көньягында Алтай һәм Саян таулары урнашкан. Алар үзләренең матурлыгы, төрек табигатьнең бик бай булуы белән дан тота. Бу тауларда Барс, Ирбис һәм иң зур тау сарыклары Аргар яши. Шулай ук гаҗәеп кызыклы Камчатка вулканнары урнашкан. Монда 28 актив вулкан бар. Россиядәге иң зур вулкан Ключевая сопка дип атала. Укучылар, Россия табигате чыннан да бик бай һәм аны саклау безнең төп бурычыбыз.